Ŋlɔtɔ na va no nye biame na ɖe ŋudomi ke nye ma afã bo enye ŋudomi aɖe ne eɖu ma akpa ɖo labe ke eke le ma ne mhm abe bepo na ma la vovovo ƒe ehe yani ene ye ha go je ja ye ha me nya ala ka bo ka kai ne gbe ba obe ke le ma ba fo afi me ke che ne ma ŋudomi ke no ehe nya gbeli ti odomi me le nye kple bliwe no ɖe me dzi Wobexeme nye to. Ƒe mee nye ha, eye nye nyi. Ne mènya nu ma wɔɔ, neva dzi ŋgewɔ ma mete ŋui o. Ne eyi ŋgodoa kpɔ ge be nudzodzoe vi aɖe vana nɔ ŋgodoa mlim le mía te, lekee ʋa woyɔna nɛ? Woyɔnɛ be dogo. Eyate lododo aɖe li be dogo meʋlia mi kple mi tɔ. Ese me ɖa? Hɛ, ne wonya gblɔ nane dzɔdzɔ ye nya ma do kɔ, ke nàkpɔ be ŋutɔ, nu ma ƒe ŋutɔnyenyea, asi mesi toe. Gake ame ya ke ʋli nu kplia, ŋutɔnyenyea mele esi o. Ese me ɖa, ta wotsɔ amɛ ya ʋli ŋkpli kɔ sua kple nu dzodzoe vi ma. Me do go, me ʋli ami kple ami tɔ. Ta ne nye be ne ve eka ƒe ye ŋkudo ede la be me lɔ wokɔ. Ŋe te na ɖe ke wɔ go. Nu yiwo kata ne ekplɔ viwo fia, mi zɔzɔm, ne mi le aƒe ma, wɔ ta klo sete nye yevu gaze ali gake mia tɔgbiwo ble maŋɔlia gaze mo ɖe ke me li. Wo ŋutɔ wo ɖe ado, ada afɔ ɖe edzi, akɔ asi aɖe atsiawo da ɖe edzi. Ne mieyi agble me, ne mie mɔ zɔ maa, numɔwo ɖeke meli o. Ta ne nye be wò dzɔ, ne kplɔ viwo yina aƒee fia ko be o, daddy, eh, nugodo nye tɔ, yi ko ne ekpɔe be ne nɔ gba to afima ko ne le afi. Ye wò kpɔ ana zɔ ɖe edzi ko be daddy ye kpɔ da, ele be wɔ asi Ekpɔe ɖa, elabe menya vovototo le ana kple eda dome o, menya vovototo le ado, gbedoglo kple doglo ŋutɔ dome o, menya vovototo le kpɔkplɔ kple bomekpe dome o. Ye nudzodzoevi aɖe li hã, efɔ enuwo léna ɖe ŋukeŋ woyɔna be foŋua kple. Hum, nu mawo katã ne menyae o, mete ŋu ƒe agba ŋlɔ ge wòade to. Akɔ ŋke wò na wò jingle la wòanya sena to. Ye nu yiwo ke Menye similes, nusrɔ̃ɖeŋu ŋue nèbe yeawɔ hã? Nukee nètsɔ sɔsɔ nu kple nua? Eƒe ɖa? Hẽ, ta nu mawo nye nu wòle be míayi ŋkɔ kate ɖe ɖeviawo me yi ke mewɔe be nu yiwo ke nye hã nye Mawu kɔ de menyea, asesẽ ŋutɔ hafi nàde dzesi wò nunana le agbe me. Yes, it is the Hẽ, difficult part. ya koe nye nu yi ke ɖea fu. It's the most Ta difficult mekpɔ part. dzidzɔ ɖe nye Mawu ŋu be meva de dzesi nye nunana. Eƒe ɖa. Ta afi ya mele fia kura metso be mexaxa. Ne metso vɔ, nu yi ke Mawu wɔ ƒe aɖe me fia mena dɔ ge. Ɛhɛn. Ta ne mekpɔ tsitre ŋuti yiwo miele ɖe asia, menya be hɛn woawoe nye nua. Eŋuƒotsi ma, ame yiwo nye azagunɔ ŋuƒotsi ma, kɔba ɖeɖe wonye le wo gbɔ. Gake ne ekpɔ zagunɔ le dua ɖe me fia ko wokɔ nɛ be mama ame ɖi gbɔe. Egbea ne woyi ɖe Legon, ne wova yi akpɔ ame yiwo ke dɔndɔlodzi kple tɔtɔwo le afi ma kpɔ ɖa be aɖee. Ŋkawɔm wole fia hã. Ta fifia naneke meganye ŋutsee ko. Ta ne Mawu de dziwò, ye woanè kpo xe yi ke wò Mawu kɔ nuwò tso afimɛ hafi nèkɔ vɛ kɔ. Ke nàkpɔ be yewo mi. Ta egbɔna dzɔdzɔ ge be, eyi wònye ɖeviwo meva nya nu tso dzɔdzɔme nu mawo ŋuti ɔ, ke ele be miwo miava yi ɖe egie kple teƒe yiwo ke mia kpo adoglo ƒe aŋetotɔ le aƒle eve ƒe aŋetotɔ aƒle ava kɔɖi. Eve hã ƒe ɖe li wonyɔna be loxui hafi eve ŋutɔ li. Bubu li yɔna be fiele. Fiele ma míebuna be ame gã si wodɔna ɖe dɔgbe be ne wova ase nya tso aƒe aɖe me tɔwo ŋuti ne woava gblɔ. Egbea ta ne nuwo katakata wolia woƒe aŋe toto míetsɔ gã nɔ wo fiam be xeya ye nye xeya le. Elabe wo megate ŋu wokpɔm kpɔm o. Wo melɔlɔ̃m kura be yewoage ame aɖewo ŋutɔ kura age ɖe gbea me o. Ekpɔe ɖa? Ta eme wowɔe be míade gbe ava kuku. Ta ale be míagbɔ agbe, míana wɔnyɔ. Edo dzidzɔ nam ŋutɔ bena ɖe nu yɔ me yi ke you are making us to be aware be le nuwo ma nanewo lia ne menya woa you cannot do it. You cannot do it. Mewɔ jingle aɖe yi meyɔ míenɔ enye kple aƒetɔ Paul Paul Paul ye ma le afi ma. Oh okay. Ye me me me meyo brepo nam. Míenɔ Coast Story ƒe jingle wɔm abe ŋudonu yiwo ke lia meva yɔa ble ƒo nam le ɖe me. Togbɔ be meli o hã, boblododo ya ya eƒe atsyɔ̃ɖonu aɖewoe nye ma. Asitsala ke asi tsa mekpɔ ko gblɔ be yebe ye ya yeaɖu agba nɛ yekɔ yina ɖe asia mee fia yeaɖu agba nɛ ava ao. Gake boblodonu be yelɔ̃ be yeanyi fe ɖokoe yɛ ɖui zabuzabu ekpe ɖa ema ɖe ɖe dza hã ewɔ ge be nazɔ ɖe edzi be o oh. ame abe yɛ ɖui zabuzabu eɖui sɔgbɔ ya ɖu agba faa gake menye agbaɖuɖu yɛ nye eƒe taɖodzi ŋu hafi wòya sia mo ke boŋ ale yi ke wɔwɔe nuƒlelawo na eh, strategy alo asitsa ƒe aɖaŋu tsitsatsa ƒe aɖaŋu ƒe boblododo ekpe ɖa ne ele ŋua ɖe ta wòfa fifia mègate ŋu ale yi nawɔ do dzo wòagaxɔ dzo hame li o, evɔ tamea woe ɣeyi ke yí nèli ɖe ta gbɔ nɛ adzo le eme nyuie fae. Gake ɣeyi ke yí wògafa hã, ele be boblododo nagaɖi afia. Èse ema? Ɛhɛ, ele dzodzoe abe nu yi ke xɔ dzoa ye wolɔna. Ekpɔea? Ne èƒlee vɔ hafi va yi atsoe kpɔ be efa hã, mègate ŋu trɔ gawɔ nui o, ko wa edri wo edzo. Enu nyui wònye loo gake ɖeko efa. Ekpɔe ya ta boblododoa eh, enu vovo le eme na wɔsrɔ̃. Hmm, ko ne nya nu mo nyuie kɔ, nya nya venɔtɔ ma va yo ble ble po nam, aŋlɔtɔ na va no nye biame ɖa ɖe. Ŋdomi ke nyo ba. Afima bo enye ŋdomi aɖe ne eɖu ma akpa ɖo labe ke eke le ma. Hmm. Alo bebo na ma la vovovowo ƒe nyagbeli tsiwo domi mele nye kple bliwoe nɔ ɖeme dzi gake ame nye la woyɔna be bosra bosra yike tso keta ye xe ya be akɔta sese yi wotsɔ la ƒutsi awi nye ble yi hã menyi ta wotɔ si la yike le tɔgbɔ Ele be nànya nu ma wɔla vovovowo. Ekpɔe ɖa, hum, ke ɖe ŋuawo ŋu ne ekpɔ bleyi ƒe nɔnɔme, bosra ƒe nɔnɔme, xeyiha ƒe nɔnɔmea, eƒa Atea ƒe, kɔe akɔ. atea kɔe akɔ, Enya gbe ya akɔ wonya kɔkɔa. gbe, hẽ. Ela ɖe le aƒu me woyɔna be ŋɔatsa, ekpɔe kpɔ. Ŋɔtsa, ah, Wobe aƒu, aƒu me ŋɔatsa. ŋɔtsa. Hum. Wobe ebu aba ɖe be ekpɔe ɖo ko le aƒua me. Ŋu ko ye woda eɖɔ, eɖɔ va tsoe vɔ kaka wòakpɔ ko wokpɔ eɖokui le gota. Evɔ nenye be wole a wole tɔ me ne ŋdo ŋdo ŋdo wole tɔ mea ye wo ŋu sa vivi alo woɖu agbe. Gake ne wova ko eya yi ke va ƒoƒom ne wole kpɔ dzia ewɔnɛ be wo pɔ wova tsi asi. Hum ta wobe aƒume nua tsa be yemenya be anɔ la na ye hafi eɖɔ ma nye va ɖe ye o. honorable tɔ tɔ leke leke nɔ wafi enye mi o mama alo tɔgbi ka gbɔ nɔ afi srɔ mi o wala it's menye nu yi ke le kɔmɔ bi be na nye nu yo hmm. vovovo ekpɔ be fofo nye yi ke nye tɔ yi ke dzi ma eh, menɔ ŋutsi sɔgbɔ ye etsi for 125 good years afi etrɔ megbe 125 oh wow god bless you yeah ta ewɔe be mede suku le gbɔ le aƒe me gake nua ŋutɔ wònye dzɔdzɔme nunanae wòganye nam ta ewɔe be very easy nenema ne wòanye bena aɖo tom le radio dzi most of the time a enye ɖike megblɔna be le agbe ya ma unless ne de dzesi wonunana me hmm. ye ko nate ŋu yi ke dzidzɔ nanɔ wo me hmm. vɔ ne meŋumɔ wɔm o eye ne nu bubu aɖe wɔm a dzidzɔ dzidzɔ ma aɖeke kpɔ kpɔ kpɔ Ema honorable ena míenya be egba ena enlight mi le nu geɖe me ku ɖe enu ya ŋu ale gbegbe be hmm. ena míenya be although be menye ɖo yesrɔ̃ wo ale gbegbe hã wònye be dzɔdzɔme ŋu nana wònye wona ya ena be wòle ko yekpɔ be wole tsoe na ye hmm. akpe honorable eɖo dze na mi kaka gala show nana aka akɔ kpe na mi enu ɖeka me di be ma anana ok ya ne mi wɔ miaɖo exe ma le eka godo hmm. honorable nya kaka la show na mi. O, nu yi magblɔ koe nye be e, ame ŋutɔe yɔ eƒe akplekɔe be akplekɔ. Okay. Ye... Tɔhi, honorable ga eto vo ede vovototo me vile gake nya ɖe ko be akplekɔ kple akplekɔ. Ena mienya le egba be akplekɔe mm. kpakple akplekɔ. Mm-hmm. Ta nu yi gblɔ me nu ma le koe nye be ɖewo ma hiã wɔ agbeme ƒe nukpɔkpɔ ɖo ko le sue gake dada dzɔdzɔmetɔ gbɔgblɔ be ne dze ŋu Eseme ɖaa, wò ŋutɔ do vivi ɖe eŋu. Ame aɖe ya tɔ le tsia lolo, ya kpɔm akplekɔe. Tɔwò nye akplekɔe, gake wò ŋutɔ wò akplekɔe yɔ ge be akplekɔe. Ɛhɛ, eseme ɖaa. Ta míaƒe gbea lala gakea, amenyinu kple nunyanya deto wo le eme. Eyata mina eŋeviwo mina ne míalé eme ɖe asi, ne asixɔxɔ yi ke le gbea ŋu ɖee. Amesiame nakpɔe anya. Egbe geɖe le Ghana ɖi, gake ɖewoa Ghana koe wotsi. Ese ma ɖa, egbe woame eve woawo koe nye gbegbɔgblɔ yiwo ke eta ta Ghana. Egbe mawoe nye míaƒe eŋegbe kple Hausa. Gake mamlɛawo katã, ke afia ko nàdoe le. Ne, ne ège ɖe dukɔ bubu me hafi va adoea, ke afia ko nèse le va ado. Gake ema ɖo yí eya yi ko nèdoena. Alo wò kple nɔviwò yi ke zɔzɔm tso afi ma du ma me kea, yi ko nègadoena. Dukɔ bubu me tɔ aɖeke mesi o. Nyateƒe gblɔm mele no. Ekpɔa? Enya blibo ŋutɔ ya nèlé ɖe asi. Mm. Gake mí- míeva da asi le míaƒe Gbegbɔgblɔ gbegbɔgblɔ ŋuti. Eva kɔ asi Asixɔxɔ va asixɔxɔ de dedem xeyiwo ke menye Menye míade- asixɔxɔ menye míade gbe me o, míeva asixɔxɔ ma dem wo ŋuti. Me enya gblɔ ma yɔ me ŋkɔ aʋa tsoe. Eɖo teƒe aɖe kpɔ eblɔwo, eh, eʋawo, eh, egeawo, dagbaniwo kple gbegbɔgblɔ bubu vevietɔ blɔwo. Wodi be yewoatso gbegbɔgblɔ yi ke anɔ dukɔ si nye Ghanaian language yi ke fi sia afi kɔ gbegbegblɔ ma ya gblɔ go le ala bo xwe se be yo su gbɔ wu le dukɔ me fi fi ame yo nye eh xɔlu gbedewo ne gbe vovovo ma wɔ wo ve ya ƒoƒu ale be criteria wo da ɖi nye be egbe ya ke tsɔ go yo le wɔ no Ghana ame si eblɔ wo na dui eva wo na dui dagba miɛ wo na dui awusa wo me sia me na dui ya ele be wɔ nye gbegbɔgblɔ ɖe yi ke tso kpo gbɔgbɔgblɔ ɖe yi ke do ɖe dukɔ bubu me menye xe yi ke etsi Ghana fi ya ko eye woge ɖe mea ʋegbe va do ƒo asiem bobobo be ye eye ŋutsu ye nenema ke Hausa ele tedzi va do gake mamleawo katã ɖe woabo nu kpo fia ko wotsi ke nu ka tae egbe ya ma mia Mawu tsɔ ne mia ne ɖo Togo hã ese ge ese ge ne ɖo Benin dahume ese ge ne ɖo Nigeria ƒe Gbadagri ese ge ye gbegbɔgblɔ ya ŋutɔ Germaniatɔwo yi ke nye Germanitɔwoa, woawoe tso ŋɔŋlɔ dzesiawo ekɔ vɛ nɛ yi ke fia be Germany ƒe akpa aɖe hã egbe egbe ayi. Ye ema nanye ʋevi ko mete ŋui o ne etso ko be Idi Amin ti o kple tɔtɔwo be sho woawoe ahe ƒo. Ta ne enye ʋevi mete ŋu nade bubu egba ŋu o kɔ ke woatsi gbe. Eme wòe fia be nenye be nye ame kpɔ ame ɖeka, eve, etɔ̃ yi ke wo hã wobi ɖe gbaa mea, ŋegbetɔ ate ŋu anɔ afi ma míanɔ egbea dom abe ke ŋu lim míele ene. Eva zɔ ɖɔkɔ, eɖɔkɔ se gbea, mesea dagã na o. Hum. Ta vinyewo, midze agbagba be miava míanɔ dze ɖom. Hɛn. Akpe be Ne, nèdze agbagba. ne ɖe nyemege ɖe, nyemenye e, aŋlɔwo ka nu alo avenɔwoe menye, Yɔ, yɔ. gake nye ame bua be Eyɔ ƒume la ɖe me. Ese me ɖa. Ba ƒume ŋɔ tsa be yeme nya ba nɔ la ne ye. Afi eɖɔ ma nye ba. Leke nɔ fi se xema, leke nɔ fi si. Fiti ne srɔ xema ele. Alo nya fofo gbɔ ko ne srɔ xema ele. Ya ne tsi la be tsi tsi wo kɔ. Ese ge. Ekpe ɖa. Ese ge. Ta nu yiwo katã wole gba me. Yike wole be mia ala dasi ne ɖeviwo. hafi etsɔ nyɔ ha miava yi fia yi me ame do ŋgɔ wo le. Honorable, eh, medi be ma ada nya ɖe ɖe gbɔ. Mm. Eh, ne mia na te akpɔ susu ɖe ne akɔ ali ami ali mm. ne edumeviwo. Fifia ne na kpɔ a eh, mia pe sɔheviwo kata ome jin be yoga suno ta flache mm. so to nchu viwo. Mm. Ome ga jin be yoga suno dore ke o. Mm. Yoga suno dore ke na no yoshio. Ake mia va kpɔ kpɔ me nyong viwa. Ne wome- ne womeyi ɖe vocational school-a, ke woyi ɖe ɛɛ seamstress dɔ srɔƒe alo woyi ɖe aɖawɔwɔ srɔƒe. Gake míaƒe ŋutsuviawo, ŋutsuvi ɖekadze vi ɛɛ ɖekadzeviawoa, wome wo ɖokui ƒom ɖe dɔ mawo me o. Kapenta le afi ma, weldering le afi ma, edɔ vovovo yi ke wodze be woawɔ, woawo megege nu ɖe eme o. And what míekpɔkpɔ mɛ nye be maybe thirty, twenty years later to come-a, nyɔnuwo gbɔna mía rule ge to the mm. standard mi mega nu yiwo ko dze be ŋutsuwo na wɔa megatsɔ o mm. yake ala siwo ne míaƒe sɔƒe ŋutsuviwo ku ɖe woƒe bet dada i'm not against those bets mm. i'm not against all of them gake eva wɔ abe ke eva wɔ abe enu yi ke ne mi mewɔ ko mi mevo na o mm. yake ala siwo ne akɔ nyɔ wo. Mm. Eh, nu yi ma gblɔ koe nye be nya aɖaŋu yi ma ɖo ne míaƒe sɔhɛwo nye be ne le agbea me dɔwɔɖuia gbagba aɖeke mele asi o eh, ke nànya be yeƒe tsoa mea, egbɔna fu ɖe ge na ye. Fifia sukua hã, enyo ale gbegbe be nàde atsɔ tu ɖokuiwò ɖoe. Gake ne èkpɔ fi akpɔ be sukudelawo va sɔgbɔ wu dɔwɔƒewo le dukɔ me. Ema wɔe be satifiketia wole amewo si gagaga, gake ega ma ƒomevi meva kpe ɖe eŋuti o. Vɔ egbea me míevaa, ne èsrɔ̃ dɔ, ewɔ ge be eh, dɔwɔna ƒe adzoea megawɔ tso go. Èkpɔe ɖa? Gake Etsa nenye be kɔba vi aɖe ka mía si ɖe wona mí o, míekɔnɛ ne mía dzilawo. Yes. Gake fifia viwo suetɔ Ao, yi ke maɖe nade ga ɖe asi nɛ. Ao, tso. Ne ame drɔ dzo vɔ ne be nekue vɛ ko vɔ egbe. Egbe, hafi fa ge. Ehɛn, ye ŋutɔ hã vɛ adzi ga dzra ɖo ƒe na eɖokui. Etsoe dra ɖo va zazãm. Evɔ etsa menɔ nenema o. Ewò ɖevia ɖe, ewò ɖevi ɖe nègatsɔ ge ne, ne wona wò hã ɖe kɔ ge ne dziwò la, Gake fifia ɖeviwo mega exo exo nɔnɔ o ma kɔ ede mo wɔ ŋutɔ wo dzi be egbea ɖeka ko yewoa kpɔ ga ye ega kura gɔn hã yewoa kpɔe wu yewo dzilawo. Ye mía ƒe agbe nɔnɔ fia mía viwo va mía kpɔ abe mía woe mía tɔ ye tsiga dzi tɔe. Ɛhɛ ta ɛhɛ tsiga dzi tɔe ta hehe yi ke me mía to ne be aga kplɔ ɖeviwo tu fia ko vɔ. Evɔ ne me nya wo ne be ya de atsi alo ya tsɔ atsi aƒo woe hã ke human right ƒe tɔtɔwo va ge ɖe eme wo ge ɖe eme. Ta magblɔ be, xe yiwo ke eɖo etoe aɖo nu kɔ wo wo dzilawo ƒe gbe se. Gake xe yiwo ke aglã dzem ɖe dɔsɔsɔ kple tɔtɔwo ŋutia, woawo ŋutɔwo ƒe tsɔme ko mefa. Elabe mía amegbetɔ, ne be nèle ɖekakpui ɖekadzea me, ge ɖe ɖekakpui me akpɔ be dɔwo ŋua ŋusẽ le eŋu. Gake ne nye be agbetɔ tsitsi ŋu ŋu, ne nya sia xo forty years kɔ yi nɛ kɔ, ke ŋusẽ ate ɖiɖi. Emee wɔe be ne nye be nèdzi viwò xo eƒe atɔ, ƒe ade, ƒe adre, ƒe enyi, ƒe ƒe ewo mawo hã ate ŋu akɔ atsi ne wò nane wòbe yeaxe sesẽnya naƒui. Gake fifia nenye be wɔ nège ɖe fifty yina sixty vɔ ye ɖevia le eighteen and above nèbuna be yegaƒo gea, la kpae. Susua gblɔ ge na wò be ƒo ge gake lãmea ƒe ŋusẽa meganana ge naƒui o. Ta ne ete asi eŋu o ko koe edze anyi. Ke wobe ɖevia aƒo fofo. Ne le ake ko mìɔ hanye tsitsi mɛ. Yate ne ɔɖe ne meva tsitsi ƒe nyagblɔga me kɔ na ede. Mìkpo de yake mìe mìe mìkɔ ƒona ade tsia. Eɖɔa yake le ŋu me nɛa ye nye ɖɔ yeye aɖe wo yɔna be deɖɔ. Xoxotɔ woa wotɔ zu dekpalaki alo fɔkpo ele edea ŋuti. Ta nene me nye ɖekadziwo kple ɖekakpuiwo woe nye deɖɔ. Gake edeɖɔ me sa fɔkpo zuna ale yi ke ne le yeye agba le ɖeka kpɔm le ɖeka dzi ame gbe ɖeka wo hã gbɔ na ve dekpa la ke alo fɔ kpɔ zu ge ne ɖo afi ma vɔ gado yo ne be ma wu ga na wa gbe kpe ɖe ŋuti wo hã ele be afɔ ave ya dzi ne la na zɔ fɔ tɔ ekpo tɔ tɔ ɖe ga wo support ge afi afi ye ma yi ma afi ne nyanya ge be o oh, ne de ya ya de so do aɖe wo le ye si ya ne nyu ta edɔ sɔsɔ ɖeka dzi me ɖeka kpi me yi ne so ge Gake ne gbe xe mawo kɔ, taflatsi lo, moto dodo menye nu vɔ o. Gake mète ŋu do ge ɖaa yi ɖe wò tsitsi me o. Ta ele be dɔwɔɖui aɖe kokoko nanɔ asiwò. Ta mía tɔ sɔhɛawo, e, menye ɖe míebe migado motoawo lo, gake egbe ko nenye ɖeka dzie hɛ. Ye nèle active le xemɔ wɔm. Egagbɔna ɖekakpui hã zu ge hɛ. Ke ɖe ege ɖe srɔ̃ɖeɖe mee ma. Ye wò ɖekae. Aƒenɔ ya kpe ɖe ŋuwòa miele eve. eye vie do tso me ko miele tɔ. Evia ga doa ke miele nɛ. Ke nakpɔ be yeƒe agba ŋu hã ekekem. Ta ne dɔ sɔsɔa me li ɔ, egbɔna fu ɖe ge. Motoa ɖo ko le abe aʋa koa ene. Aʋa ko me kpɔ amega o. Ne ekpɔ amega ɖe, me ke ƒo ge no. Gake ne esro dɔ, ye wo ŋutɔ wòle amega gble hã, dɔsrɔviwo le dɔwɔƒea, ye wo wo dɔ ko kɔ be egbɔgbɔ ge va aƒe me. Ta mieɖe kuku, e, mi ge ɖe dɔ sɔsɔa me, elabe eya koe ate atu mi ɖo. le etsua yi ke gbɔna me. Eyae ko mate agblɔ nu. Enɔ gbɔ akpe be ne dze agba eɖo dzi na mí le egbea ƒe ŋkekea me yi ke mm. míeva dziwò hã me he me he mí ɖe megbɔ mm. edo ɖe mía ŋu yi ke ne kɔ nu ɖeka eve eve me na mí kple su be kaka ge ɖe afi yi ke nuxlɔ̃me nyawo ege ɖe me mm. enye nu yi ke edo dzidzɔ na mí yi ke mí ka ɖe dzi be next time ne mí ga be mía age ɖe dzo na ga kɔ nu ɖewo me na mía elɔ ga ga xɔ mí atu. Nya nyagbowo le ʋuʋu ɖi ɖa ne míeva nu vovovowo li. Yeah. Miagage ɖe akpa mawo hã. Okay. Akpe. Akpe be ne dzagba eɖo dzi na mi. Yo. Dzagba na subscribe. Like míƒe page le Facebook. Ye koe awɔe be mía ade teti mi. Mía ŋutɔ mi gblɔ be mía cover Volta region, mía dzagba mi afi sia afi ke le Volta region a mía nɔ yiyim kple be enu yiwo nye nu yi ke mi me sese mɔ a mía dzagba se wo. Abe ale ne se eh, mía fofo tɔ egba wokɔ nya yiwo ke nye nya do ŋku yewo kɔ ena mí. Nya yi menya ɖe o gake nya menya be edze be nànya be akplekoe le vovo na akplekɔ. Egba ɖeɖe dza mísrɔ̃ nu hemɔ. Tsɔ agba na subscribe to Everlove TV on YouTube, follow us on Facebook. Nenema ke yàʋã la dzi yi ke afi ke sia afi ne míakpɔm la, agba na akpe ɖe mía ŋu kple zu be subscribe, like míaƒe page-a. Ne nèkpɔ video-a be o enu ye míkpɔ le nua, comment and rate kple zu be nàde teti mí. Akpe le egba ƒe ŋkekea me.